Dumelang, ke a le tumediša ke re thobela ke re mošate gape ebile ke le amogela go semo ya ka Doctor Makgabo. Le kgone ke rata gore re dire reading ya rena ke reading ya di twenty three tša May twenty twenty two e lego tšatši le botse tšatši la Mantaga. ke tlo leka gore um reading e se ka ba e telele ka reading e ke tla no ba ke ntše ko tlhase tšona tšatši la gago la lehono le ya go sepela jwang reading e e ka bolela le, le, le ba bangwe ba lena nako e nngwe e ka nna ya se bolele le wena wa kgotsa le gore molaetša o lebane to motho o mongwe e ka ba motho o mo tsebang e ka ba motho o sa mo tsebeng jwalo le jwalo ya ra gore ge e le gore molaetša ga se o lebane le wena o se ke wa e gapeletša gore e lebane le wena a kere wena o tlo no lebelela gore na ke ding dilo tše di tlhagang ka bophelo ba gago and then reading ya ka e fita kae ka bophelo ba gago gomme e tla o guide ka mokgwa e swantse o guide ka gona ke na le dikarata tše tharo mo ke na le the eh, eight of the sacred circles ke na le the temperance ke na le um molaetša o tšwa go badimo kgats tše ke dikgats tša badimo ke na le molaetša o tšwa go badimo o le gore o re remember who you are o ke gopole gore na o mang badimo bao ba nyaka gore o ke gopole gore na o mang o tšwa kae o ya kae okay um ka the eight of the sacred circles Ke bona mokgekolo mola o dutše fase. Nka re ke mokgekolo goba ke mosadi o mogolo, ke mme o mogolo o dutše fase. A ke re ge o ka lebelela mme okay o loga go na le tše le gore wa di loga. A ke re wa di loga. So karata ke e bolela ka mošomo wa gago. e bolela ka mošomo wa gago ee ke a go bona gore o dedicated kudu go dira mo mošomong wa gago go šoma wena motho la wa go šoma ka gore ka pelo le moya mara go ka lebelela mo karateng yekhe o ka re o losa focus o losa focus go na le nthulo tše le gore di a o disturba ka mo monaganong wa gago goba you are going through some things right now in your life mo e leng gore ga o kgone go paya attention ka mokgwa o swantse o paya attention ka gona akere and then mo e le gore o thoma o dira le diphošo ka ra mošomo wa gago ene wena ga o di bone diphošo tšeoe ge e le gore o bereka companyng e itseng diphošo tšeoe di ka felta ebile di costa company yeo o šoma mo go yona di tla costa tšhelete e ntšhi so pay attention ka gore o tsebe gore batho bano bana ba go lebeletše e ka batho ba o reportang mo go bona e ka e ba di-manager tša gago ba re ba go lebeletše ba di bona diphošo tšeoe gomme se ka tla tla kgwetša le gore o feletša o tsena ka ra mathata ka go kala gore wena ga se o dire mošomo o ile gore ba rile o dire ka tsela e le gore bo swantse ba o dirile ka gona o ka ba yona le business ya gago e gomme o thoma go no ga o sa pay attention to business ya gago ka mokgone owe go na le tšelo gore ga di sepele gabotse ka mara business go ka se tlhokomele e tla costa tšhelete le gona o tla feletse e le gore o berekela fase ga o kgone go bona commission ya gago ga o kgone business ya gago ga e kgone go grower ka gore wena ga o sa kgona go paya attention go na le tse le gore di ya go tshwenya di ya go distracta di ya go baeziša di dira gore o seke wa tlhokomela mmereko wa gago ka tsela maleba so ya bantho la gore tlhokomela mmereko wa gago ka tsela maleba and then ke bona ebile e le gore motho e le gore okay mmereko o dirang o tlwaetše ke kgale o dira o tlwaetše mo e le gore wena o ipotse gore i know what i'm doing ke tseba ntho e ke e dirago mara o tlhokomele ka gore nako tše dingwe o ka no ba tseba ntho o e dirago mara kgotse le gore this time ntho o berekanang le yona e ka ba project e ka ba eng selo se o berekanang le sona le kgono ntho e, e tla in a different way mara because wena o ipotse gore ke tseba ntho e ke e dirago o sa pay attention o ipotsa gore a ke no tshwara tshwara mola ka fetsa ka tlogela ke tla ba ke feditše no leka go lebelela um go pay attention especially le gore o bereka mo di-projecteng o kgotse le gore go na le di-specifications tše le go santse o di followe wena o rae today ke tlo ba ke le busy ka mošomo mo itseng ntho e ke tseba go e dira ke phela ke e dira ka mehla ke mo e leng gore o ka nna tla kgotsa e le gore o dira diphošo gona checka um dilo tse o di šomišago go šoma e ka ba di-materials tse o di šomišago jale le jalo ya ba ntho la gore o inspecte um dilo tse o berekang ka tsona pele o thoma go di šomiša

e ka ba motee goba e ka ba e le gore ke ba bantšhi mare most o tlo tla badimo ba basadi today ke bona ba tla ba rula maphelo a rena that's ba nyaka gore o pay attention ke ntho ba nyaka gore o e dire ke ntwa mathomo and then ka the temperance ba botsa gape gore le ka go balantsha dilo tša gago o re go pay attention ka mokgwa boletse ka ona o leke go leka lekanetša mešomo ya gago dilo tša gago

tše e leng gore mohlomong o ka ba e le mathata maitseng mathata gae goba eng goba eng mara wena o naganne too much ka dilo tšela ke tsona dijang di go dirang gore di ya go distracta gore o palele ko go lebelela mošomo gago gore o kgone go dira mošomo o mobotse ka mokgwa wena o ke tseba gore o phela o dira mošomo o mobotse so ba bolela gape ba re balantsha dilo tša gago lekalekane tša dilo tša gago ge o le mošomong a kere ge o tloga gae o ya mošomong tša gae a di šale ka gae then gore o kgone go šoma tšela tša mošomong ge o tšhaiša o boela gae tša mošomong di šala mošomong jale o lebelela dilo tša ka gae o se ka kgwetša le gore o tša mathisanang le ona gae o feletša o ya ka ona mošomong dilo tšeo ga di nyakege o gopole gore badimo ba gago ee ba na le seabe ba tla bolela mabapi le mošomo wa gago ka gore mošomo o na le ona ke mošomo o fileng ke bona ba tla fela ba o guida mo le mo a ba nyako bona wena o tlo loser mmereko ka baka la gore wena o sa pay attention wena mohlomongwe o tlo feletša o dira diphošo tše di itseng ga ba nyako bona dilo tša mohuto ga ba nyako go bona o sokola ba nyaka go bona o phela gabotse o kgona go phelela go phediša bana ba gago ka gae o kgona go phediša leloko la gago ka gae ke ka baka leo e le gore badimo bao ba tla fela ba tsentšha letsogo ka ra bophelo ba gago ba fela ba ra a se ka dira so dira so jalo le jalo ene ebile o re o re go dira dilo tše oe ka mokana tšelo tše o tla ba o dira lehono e ka ba o le mošomong o ka ba o le sekolong o ka ba o le gae gopola go bolela le badimo ba gago nko fela o no re ka mo pelo nako tše dingwe go se busy ka mokgono o ke phe nako three minutes nyana five minutes nyana fela ya kopana le bona o bolele le bona le go sa šomiše senefi le o sa šomišeng ke phe nako ya go dira sowe o felo ke pha nako ya gore o bolelele modimo wa gago ka mo pelong ya gago o bolele le yena kudu go e le gore maybe o na le di-challenges mathatanyana ma itseng ka ra bophelo le ka go bolela le modimo wa gago badimo ba ba buša ba re gopola gore na o mang o ke gopole o seke wa ketebela gore o mang o seke wa ketebela gore o ya kae ka nako nngwe re le mo lefaseng especially dilo tša lefase di re sepelela gabotse re na le ditšhelete re lebala go rapela re lebala go bolela le badimo ba rena ra lebala gore mešomo re nang le yona re e file ke modimo re e file ke badimo ba rena ra ke tebala gore na re bomang re lebeletše mahumo a lefase re lebeletše dilo tše di bose tša mo lefaseng ra lebala gore kana mo lefaseng mo re ba ete ka nna matšatši re santse re fete re boele morago mo re tswang gona re lebala contract e re saenileng before re tla mo lefaseng gore rena re tla ra dumela go tla mo lefaseng re tlo dira one two three four five ge re fitlha mo lefaseng then re thoma go kgatlha ke mahumo a lefase re thoma go kgatlha ke menate ya lefase ke ka fa ka baka leo ba rego o gopole gore na o mang le ka gore ka mehla o re go tsoga frogo o ka re before o tšwa ka mapeng a gago wa ba le thapelo e itseng wa rapele ka ba metsotsonyane mmalwa fela wa kgona go ya go tlhapa o ba wa tlhapa wa fetša re mola fetša o tlhapa wa re before e tšwa ka lebati la gago wa rapela wa ba bolela lebating ba gago gore letšatši la gago e be tšatši le lebotse ba le blessa letšatši leowe batho ba o tla go kopana le bona e be batho ba e le gore ba tla go hlompha ba se ke ba go nyatša go se ke gwa ba le dikgakgano goba mohlho mongwe go se respectane ka mošomong mmereko wa o tla o dira e be mmereko mo botse o e leng gore o tla kgatlha di-manager tša gago and ebile o ntse o ke kgopelela le mahlatse le matlhogonolo di-blessings o buše ebile o ke kgopelela le leeto le le botse gobane o ya go šomiša koloi go ya gona mona mmerekong o ya go šomiša taxi o ya go šomiša transport e itseng transport o tla go e šomiša e bolokege go se kwa ba le di-accident tse di tla go tlhaga o tla bona o tlo ba letšatši le le botse o tlo bereka botsana kudu gampe o gopola gore gana mola mmerekong mo berekang gona a gona gore o tlhokege batho ba e le gore ba ka ba ba seleka batho ba e le gore ba tla ka di-negative energies tša bona so gore o kgotse gore di-energies tsela tša bona tsela tša go sebega botse di seke tša go affecta le wena o se ka kgotsa energy tša bona tša go sebega botse ga wena o tšhaiša o ya gae e le gore bile di-attached di ke kgomareletše mo go wena goba mo mmeleng wa gago goba mo spiriting sa gago o ya gae o sepela le tsona di-energy tsela tša go sebega botse go fitlha le tsona ka di-energy la di dira di hlakahlakantšha bophelo ba gago di hlakahlakantšha bophelo ba batho ka moka ka mo lapeng ba buša ba re culture ya gago badimo bao ba rata kudu e matša re phela sekgowa too much e le mare ba leka gore boyanyana o fele o gopola gopola rona wena o tšwa kae gopola rona wena o tšwa kae ba rata kudu gampe ba ka thaba kudu gampe go ka fela o dira dilo tsela ba bego ba di dira go ya ka culture ya bona ka nako tša bona fela o šomiša dilo tsela ba bego ba di dira ke fe mohlala ka mo gae ka mo matšeki ra tseba re ka mehla re šomiša di-broomstick re tšwa fa go khunama ge re fiela ebile matša le kgone o ka se bone o ka se le humane lefiele la majwang ka mo lapeng ka moke ka mehla ke broomstick nkane tše tleleng o swane reka lefiele le la majwang lela o la ba gona ka motseng wa gago tše tšengwe ko fiele ka lona o tla batla thaba badimo ba gago a ke sena senkwa lora o bona o fiela o tshwere lefiele la lešašana goba lefiele la majwang na

ba dumelele ba tle ka lapeng la gago gore ba kgone go tlo protecta wena le ba lapa la gago ba kgone go lefa di-blessings tse ba le tshwaretse go tsona ka nako e nngwe re a sokola mo lefaseng re nyaka mebereko o applyela mo key a ba go tšee goba le o ka o kry-a mmereko wa ona kgwedi tše pedi kgwedi tše tharo mmereko o fedile ke gore a go loke selo why o sa ke putšhuna wa dilo wena mo go wena dilo di diragala so ke ka baka la gore o ka ba o thenile um mmele wa gago